e a tlola ha e re ya ko pele ya ko pele ha e boele ko morago matšato a e tlolang bonako joo ka jone ke jone jo e ka e ka tshwantsisiwa le ba setlhopha sa rona sa rugby moaka gonne yone e ya ko pele, ga e se e boelang ko morago. Mo malatsing a gompieno a, go phologolo nngwe ke e e tumile thata mo ditemeng tsa maAforika Borwa. Tota le lehatshe jaaka le ikadile, ga le robatswe ke phologolo e. Go buiwa ka yone bosigo le motshegare, e le dikgorane le bosegatamorukgwana tota. bomapimpana le botlhogoputswa ba bo tsana matsogo ka yone. Gongwe le gongwe go bokiwa phologolo e, mo maitisong, kwa mahelong a boitapoloso, mo dikgotleng tsa magosi, tota le kwa dikobamelong, thero ga e a helela ha go ise go buiwe ka phologolo e, le ditoro go loriwa yone hela. Ke mmamoratwa mo diphologolong tsa naga mo malatsing a. Leina la phologolo e ke tshepe, kgotsa gongwe o e tlwaetse ka leina la springbok, phologolo ya bosetšhaba ya naga ya Aforika Borwa. Ntseisa loeto, ga twe fifing go tshwaranwa ka dikobo, Nna le wena re inose ka nkgo re tle re itse le go tlhaloganya gore totatota ke eng se se kgethegileng ka yone ga mmogo le semelo sa phologolo e, le gore tshepe kgotsa springbok ke morwa mang kgotsa gongwe ke ngwetsi ya kae. Tshepe ke lotso lo o tshepe, e nna le lotso le e tsamaisanang le lone, mme botlhe ba ikana ka tshepe jaaka go na le bophuduhudu, go na le bophuduhutswana, go na le bophala, mme di sala e nna gore ke seka lo o tshepe. Tshepe ke tshepe e nnyane mo phaleng ka bogolwane, ee, mme ke nngwe ya diphologolo tse di itlolang matšato. Ha o ka e tshosa, o ka se ko e tshware, ya go feletsa e tlodile, mme mo di teng di nna di tsamaya ka segopa. Ga e ke e tsamaye le nosi, ha e tsamaya le nosi o bo o itse gore go na le sengwe se se be se diragetse. Tshepe ga e se phologolo e e tlhaga, hela ke phologolo ya seithati, ya itlhokomela, e bonolonyana, ga e rumolane, Mme e nna e phaphame ka dinako tsotlhe. Gape, ha e le mo maikutlong a boitumelo, o tla e bona ka mogatlanyana wa yone e ntse yo phepheula e o isa kaha le kaha le kaha. Tshepe ke nngwe ya diithati tse e le gore di a ithata. Fa di ithatile yalo, o itlhele ka nako tseotlhe tshepe e le tshepe e le phepa, mpa e tshouele ya yone le ntse le tshweu, le fa e ka bidika maya mo seretse moaka, ga nke e itlatsa leshwe. Le bohunwana jolo jwa teng bo nna bo ntse bo le bohunwana. Ke mokgwa o tshepe e itsege ka teng. Gape sengwe ke gore tshepe e bonela kgakala, e na le kutlo e e heteletseng, ke gore E kgona go utlwa modumo wa sera se sa ntse se le kgakala, mme ha sera seo se ka e tshoganyetsa, ga e ineele bonolo. Lerole le ka beta mokoduwe. Go setlhopha sa motshameko wa rugby se go tloga ha e sale ka nako ya ha maje a sa ntse a tobetsega se ne sa teelelwa ka phologolo e, sone se bidiwa Di-Springbokke. Mo re tsamayang teng mo, ka re santse re le mo loetong la go ithuta ka tshepe, ke dumela o setse o itse gore tshepe ke mang, go raya gore jaanong o ka amanya tshepe le di-Springbokke, matsetseleko, bopelokgale, bogatlhamelamasisi, boineelo, botswerere, Tiragatso e e tlhwatlhwa e e dirang gore Hatshepe e tsentse tlhogo sethitho se hetoge madi. Ditshepe di a itshepa ko di teng. Di tshepa gore sengwe le sengwe se di se dirang di a fenya. Ditshepe di palelwa ke go palelwa. Di a itse gore ha di re a ko pele, di a ya ko pele mongaka. Ka ga moo, ditshepe ko di teng di itumetse ebile di a itshepa. Ke ka ga moo ke re ka letlalo la tshepe re ka tshepana. Le basimane ba, ga ba tshwere tshepe, ba a tshepa gore re tla fenya, jaaka ba tshepile gore re fentse, gonne ba ikana ka tshepe. Tshepe ke gore o itshepe, o se ka wa ipobonya le ka tsatsi lepe.
Dipatlisiso di kaya ha setlhopha se sa motshameko wa rugby, di-Springbokke, di na le dingwaga di heta lekgolo di ikana ka tshepe. Mme tshepe le yone e a itse gore go ikanwa ka yone e bile go bonala gore ka dinako dingwe e iphitlhela e le mo kgatelelong go tswa mo diphologolong tse dingwe ka gonne e le mmamoratwa. Hela jaaka go kaiwa gore monate wa nama ya tshepe o bitsa lobisa a le kwa thabeng go heta nama ya diphologolo tse dingwe, mme le letlalo la tshepe le lone le a aparwa ke maAforika Borwa a a itshepang.
Moaparo o, ke moaparo wa tshepe, mme tshepe e e fugilwe, ha e fugilwe yana e be e ngwaelwa Ha e ngwaetswe e be e boa e batsiwa. Ha o ka bona le lengwe le le na le bokolobe mo teng, ke tlalo la kolobe le le shugilweng le be le batsiwa. Go batsa o tsaya mositsane o gotlha ka one, ke ka ga moo o bonang e change-a go tswa ko mmaleng o mosetlha e ya ko go mohibitswane. Mme mo ke tlalo la tshepe mongwe a ka le bosweu jo ke tshepe, Gongwe le gongwe mo o bonang teng o ka bona tshepe, le bontle jalo jwa tshepe wa bo bona le mogatlho wa teng o kgona go o bona mongwaka. Ke bontle jole gore tshepe e dirilwe ka teng. Mme tlalo la teng mongwaka o le apere go le mogote yana, re kana ra re e na le setsidifatsi ka mogare wa re e na le aircon. Mme ga go le tsididi e na le heater-a mongwaka, Ke ka fa letlalo la tshepe le tsamang ka teng. Ha nke le mongwe nka bo ke tshologa sethitho ka lebaka la gore ke apere dilo tseo ka tsa gore di bothitho, di mogote, kante nna go na le pheswane ke e itlhelelang mo tlalung le la tshepe le. Ke ka mowa ke apere sutu ya tshepe ke itshepa. Le ha monna a ka tla ka sutu ya madi a mantsi yang, ga ke mo lebelele ka gore ke apere tshepe ke a itshepa mowa. Tshepe e ijela tlhaga, mme ga e je tlhaga nngwe le nngwe. O ka se itlhele e ja bo mo tshitsane or bo eng. E ijela tlhaga e rileng e le gore ha di tla go hula o bona mokgabiso o monage o ka o itumelela mme sera sa teng ke tau mongaka um mme fa ding di ka e bona di tloga um tau e ne e ka utlwalela ka lerole gore e hitile tshepe. Re a kgola ditshepe, di-Springbokke, ka tiragatso ya tsone e e manontlhotlho ka nako ya metshameko ya Sejana sa Lefatshe sa Rugby kwa Fora. Phenyo ya Sejana sa Lefatshe sa Rugby ke Ditshepe, Springbokke, e tsweletse go kopanya maAforika Borwa otlhe kwa ntle ga go lebelela mmala. Ke sejana sa lefatshe sa bobedi sa ditshepe ka tatelano, le tsone tseo di bonang tse leha di ne di se teng ko fora ka namana, ka moya le maikutlo di ne di le teng. E rile go utlwa dikgang tsa phenyo le tsone tse tsa ne tsa kalapa di sa kgaotse ka molaetsa o o reng, Pelo tshweu boela mannong, maatla sa gagwe o se bone. Keletso le thapelo ya maAforika Borwa otlhe ke gore ditshepe tse ha di boela mo nageng e kete di ka tsenya moya wa go itshepa mo masikeng a tsone e leng bo Bafana Bafana le Banyana Banyana. Molaetsa go wena diSpringbokke, re le maAforika Borwa ra re re go rolela hutshe, re be re go phopotha le sikaraphouthi gonne o dirile gore folaga ya naga E re go bonwa ke lehatshe, le e tlotle, le be le e obamele.